Dumelang, ke a le lotšha, ke a le tamiša go semoya ka Doctor Makgabo, ebile ke amogela le ba e le gore ke mathomo ba tsena mo lenaneong la rena. Ke tlo kgopela gore le subscribe, le like channel ya rena, le kgotle le notification bell. Ke a leboga. Ke rata re dire reading ya rena ya today, re bone gore na the universe e re tshwaretšeng. and ke be ke rata go ka dira di-daily predictions everyday but nako tše dingwe ga ke be le nako nako tše dingwe moya lona wa lapa o nyako khutša so ga ke nyako le tshepiša selo but ge e le gore ke kgone go di dira nka le dira tšona everyday and from now on ge ke di dira ke tlo di dira the day before like let's say today ke thursday go sase ke friday so ra ge ke dira ya friday ke tlo e dira today ka thursday ka poster today ka thursday and then la la e bona le na le kgoneng go e bona la bona gore na friday e le tlišetša eng aim ke gore let's say maybe go na le di- dilo tša go se- tša go se be gabotse tšelo di tlo go tlhagela tomorrow on friday and then o kgona go tseba the day before and then what you're going to do ko o dirang e go ra gore wena o rapele you're going to pray very hard go stopa meleko yeo gore e se ke ya diragala let's say uh, reading ya gona e bolela ka dilo tse di botse tse e le gore di etla ka ra bophelo ba gago the following day maybe you're going to receive some money o tlo kgwetsa tšhelete goba motlho mongwe o tlo kwa di-good news a kere and then ke ntho la gore go ra dilo tseo o tlo di rapediša le tsona gore o kgone go di-attracta di tle mo go wena manaba a se ke a di bona manaba a se ke a di blocka ke ame yaka ya gore why ke nyaka go di dira the day before it's no use ke le direla video today ke poster today already dilo tse ebile setse thomile go diragala di-bad things teo setse thomile go diragala ga o kgone kušana go diragala eng wa bona so the best thing gore ke dire the day before and then already you know about it ge e le gore ke di-good things wa di-attractor ge e le gore ke di-bad things wa di-blocker okay and these videos ga yo ba di-long videos they're going to be very very short very short videos so and ge ke di dira ke tlo laola ke moya ge moya o ka re šomiša one card for this day ke tlo no šomiša one card o se ka wa makala ge moya o ka bolela ka two cards or five cards then le gona ke tlo no phetha ka mokgwa e le gore moya o tla ba o mpotsa gore ke dire ka gona ke a leboga okay ke na le the seven of pentacles ke na le the three of cups ke na le the judgment Okay, molaetša o tšwa go mangwele a gago ne ke ntho ela gore ba re o kodumele moepathutse a go lehumo le le tšwago gaufi. So go wena tšhelete goba success goba abundance e sa tlo tla go tla gona but e tla tla e le kgale go ra you need to work for it a gona motlholo le gore o tlo diragala wa kgwetsa le gore wena one day go phafarega mola o kgwetsa tšhelete e tletse mo go wena goba ka pankeng ya gago a gona motlholo o ka diragalang ba re wena tšhelete ya gago o tlo no e berekela and gore e be e ntšhi o ra re you are going to need to work very hard o e berekele ka thata and o se ka fela pelo go kgwetše lo dilo di sepela ganyane ganyane o gare wa bereka wa šoma mara tšhelete la e tla ganyane ganyane ba tseba gore nawa e santse e tla ganyane ganyane so nako gore e tle ka bontši e tla fihla or are whatever you are doing now kore maatla e le gore wa o kore you are putting them godimo ga mošomo ke o dirago o se ka kupetša gore you are wasting your time o senya nako ya gago eng eng no ga o senye nako ya gago maatla a uwe mangwele a gago le the universe ba re ba bona dilo tse o dirang ka moka na tsona gomme ba sa tlo go putsa kore you're going to get reward for the hard work that you are putting today e tla tla reward yeowe e ka setlhagane jalo jalo e tla tla after a long time but go tla gona e tla tla e tla fihla okay and ba bolela gape gore o tlo tlhokomela some of difference Go ra gore some ba bangwe ba well ke batho ba nnete ba lokile ba bangwe ke batho ba le bao ba le jealousy wa tseba gore o kgona go ba le mokgotsi wa kgotse le gore mogwere o la gago um ke batho ba le ba ba possessive kore ba kore o ka re ba obsessed motho wa kgotsa le obsessed ka wena ge e le a friend ya gago ga a nyako gore o be le di-friends tse dingwe ka ntle o swantse o be mogwera gage a noši a nnoši fela go kgotse le gore o na le other friends pelo ya ge ba bohloko wa kwata a ka no se go botše mara o tlo e bona mo sefahlogong sa gage goba o tlo kwa ka dipolelo tša gore motho o tse ga a happy ge ke tsamaya ke ya ke ba le bakgotsi ba bang ka ntle o nyaka ke ba le yena fela so go ra o tsebe gore relationship eo ya gago goba friendship eo ya gago le motho we ga se e botse so ke letšong tse le swantse di tlhokomele and go ba le ba e le gore motho ona o na le mona go ntse wena o ntse o dutse le bona ba botša taba tša gago di-plans tša gago ga ba rate motho a o botšhe ka relationship ya gago go ntse mo tlhalosetsa gore our relationship e sepela gabotse motho le bile o ka re tla propose gore o nyoko nyala one two three four five motho le a rate the minute o mmotsa mantso owe lebala ka lenyalo o ka sa le kgwetsa le gatee so gona ba e le gore ga ba rate and wa le rona ga a sa rate dilo tse di botse di tla ka raphelo ba gagwe yena o tlo ba šomišang gore go netefatsa gore ke nete dilo tseo ga di tle a ka no šomiša a simple thing pelo ya gage ka pelo ya gage ka ra pelo ya gane o bolelang gore dilo tšeo di se ka ba tša tla lenyalo leo le se ka ba la tla ene ke nete di ka setle this is a curse go na le mongwe o sa tlo bolela le ka molomo wa gage o tse gore se se tswang mantšu a rena se se tswang ka ra molomo wa rena se very very strong re ka no ba re sa lemoga a no ntšha mantšu ene wa a itee a nnoši madutšong gona nto completely ena ma se sa diragala goba mohlomongwe ya ba e le gore o le gore mohlomongwe o šomiša le ditlhare tša meleko a ya a a dira ka mokgwa a dirang ka gona, a hlakantšha mokgwa a hlakantšhang ka gona, a bolela tša di bolelago completely dilo tša gagwe tša ema still. So ra re e ba careful go ena le bagwera um go ena le di-plans tša gago, di-plans tšeo a be tša a di beye between wena le mangwelwe a gago le the universe le the mother earth. bona ba tla no bona motlhang dilo di diragala ba tla bona dilo di diragala o seka wa bolela dilo wa bolelela dilo pele o seke wa counter ba re o seka counter eng di-chickens tša gago gore okay um ke na le kgogoši e beetse mae wa ba setse o counter mae ale o bolela gore okay ke mae a ten o ra re ke tlo ba le matsuana a ten no don't do that because a mangwe a mae ale a ka thubega a ka ba spoiled ya se be ditšhe ya ba ya se be matsuanale wena wa lebeletšeng goba well e ka no ba matsuanale mara a re a sala manyane bekwa tša tla tša tšea one by one wa šala o se na le le teng do not count until they hatch and then when coming to dilo tše dimpe tšelo di ka ba diragala ka raphelo ba gago le tšelo tše khele gore di diragetše mola morago mola Wena o se ka tshwenyega, o se ka hlwa o nagana too much ka tšona, ka gore the minute o nagana ka tšona pelo e ba bohloko, wa kwata and o tsebe gore ge pelo e le bohloko goba go kwatile automatically tšhelete e ka setle go wena shem lebala e ka setle tšhelete because o thoma go vibratela fase you're not supposed to as long as o vibratela fase a kere vibration ao e le fase then o tse gore kua fase kua keng ke di um ke di-dark energies go ra gore automatically o attractor di-dark energy tšela di tla mo go wena and then di dirang di preventa dilo tše dibotse dilo tša tshwana le ditšhelete marato lethabo di dira gore dilo tšeo di se ka tša ba gona ka ra bophelo ba gago o tlo no kwata kwa check yona ntho ene oe e tee ene o e naganneng ya nama ya khosa dilo tše dintši gore ka moara monano wa watho motla too many negative thoughts a o sa naganne ka motho lo motse o la o kwatišitšeng o nagana le ka ba bang gape o tsere ke ba bantši mme ebile ba feta 50 gore everyday yanong ke ke wena le bona o nagana ka bona ene bona ba re ba phela maphelo a bona le dijealous tša bona tše ba nago le tšona mo go wena and then wena o dirang o gare o nagana ka bona So o dira gore whatever e le gore ba ba itira mo go wena, le ge e le gore e fetile, nthwela wa e renewa wena ka boswena. Ge e le gore e be e le meleko, boloi, di-curses, wa di renewa wena ka boswena. O dira kore o dira ditlhare tšela ba di šomišitšeng di boe back mo go wena and di be very very strong, very strong. And then tšhelete ya ga e sa tla completely. So go ra gore tlogela o nagana ka dilo tšela tša morago, a e be a lesson learned mo go wena and then focusa on the future, focusa mo taba tša marato, focusa um mo go taba tša ditšhelete gore o kgone go di attractor ge e ne tša e vibratela godimo dilo tše botse tla ka bophelo ba gago o phela o thabile o ba le lucky ya tšhelete tšhelete e tla ka gara bophelo ba gago kore everything ka gara bophelo ba gago e sepela gabotse le o ka kgomana motlho mongwe tšhelete le e tla e tla ka bonnyane but it makes you very happy o noka o thabile okay kona molaetša ko o tshwaretseng ona o tsebe gore the universe